Ырӑ каҫ хаклӑ райдо итлекенӗмӗр. Паян икӗ пин те ҫирӗм пиллӗкмӗш ҫулхи авӑн уйӑхӗн вуннӑмӗшӗ. Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 10 сентября 2025 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ радиоитлегенӗмӗр, ентешӗмӗрсем, чӑваш культурипе кӑсӑкланӑвӗсем, тусӑмӑрсем, эпир хавас паян сире черетлӗ кӑларӑмпа паллаштарма, тав сире пире тимлеме вӑхӑт тупнӑшӑн. Ҫуллахи кану вӑхӑчӗ шутсӑр хӑвӑрт та сисӗнмесӗрех иртсе кайрӗ. Шӑп та шай ҫак самант пирӗн тӗлпулӑва ҫывхартрӗ те. Тӗрӗссипе каласан, ку кӑларӑма сире пурне те халалланӑ тесен те юрат пулӗ. Мӗншӗн тесен эпир пӗтӗм ӗҫе сирӗн валли тӑватпӑр. Часах кашни ҫулхи йӑлана хывса Эстонире пурӑнакан тӗрлӗ халӑхсен кунӗсем ҫитеҫҫӗ. Паллах, эпир сире малашне те тӑрӑшуллӑн хамӑрӑн халӑхӑн пуянлӑхӗпе, паллӑ пулӑмсемпе тата хамӑр ӗҫсемпе, хӗлсемпе те паллаштарӑпӑр. Паянхи кӑларӑмӑн тӗп шухӑшӗ вара мӗн тума ӗлӗкренех пуҫласа тӗрлӗ халӑх хӗрӗ ывӑлӗ тӑван кӗтесрен ют ҫӗре тухса каять-ши, унта мӗнле вырнаҫать, аталанать, пурнӑҫа мӗнле хута ярать тӗп шухӑшӗ ҫинчен никӗсленнӗ. Ҫавӑнпа та паянхи пирӗн калаҫу Чӑваш Енре ҫуралса ӳссе ҫитӗннӗ ҫамрӑкӗсем тахҫан Эстони ҫӗршывне килсе вырнаҫни пирки пулӗ. Тӗрӗсрех каласан, Эстонире пурӑнакан чӑвашсем халӑх культурин пӗрлешӗвӗсенче пуҫарса-ярса ӗҫлекен ҫынсем ҫинчен пулӗ, пирӗн ентешсем ҫинчен пулӗ. Хальхи вӑхӑтра та ҫамрӑксем ҫӗнӗ ҫӗрсене авалхи пекех тӗпчеҫҫӗ, тӗрлӗ вырӑнсемпе паллашас тенипе тӑван кӗтесрен тухса каяҫҫӗ. Паллах, кашнийӗн хӑйӗн шухӑшӗ-туйӑмӗ те, тӗллевӗ те. Хальхи саманара вара Тӗнчери вырӑнсем ҫамрӑксене тӗрлӗ енсемпе илӗртеҫҫӗ. Вӗсем хӑйсен тавра курӑмне ют енри тӗрлӗ патшалӑхӗсенче пуҫтарса ӑс-тӑн хӑйсен валли пуҫтарса ҫитерес шухӑшпа каяҫҫӗ. Тӑван ене вара таврӑнасшӑн-и, таврӑнмаҫҫӗ-и, ӑна пурнӑҫ кӑтартать. Шӑпа ӑҫта кӑна пире илсе ҫитермест-ши?

Чӑваш ҫынни ури пусман вырӑнӗ пур-ши тӗнчере? Ҫук та пулӗ. Ҫӗвӗрте-и, кӑнтӑрти ҫӗршывсенче-и, тӗрлӗ хуласенче-и, чикӗ леш енче-и чӑвашсем халь те чылайӑн пурӑнаҫҫӗ паллах. Эстонире те эпир пур вӗт. Чӑвашсем Эстони тӑрӑхне куҫнин тапхӑрӗ вӑл ҫирмӗшӗмӗрпе тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи хыҫҫӑнхи ҫулсенелле килнӗ. Пин те тӑхӑр ҫӗр сакӑр вунтӑххӑрмӗш ҫулта иртнӗ ҫырав Эстонире Пин те ҫӗр ҫитмӗл сакӑр чӑваш пурӑннине кӑтартать. Вӗсен хушшинче ултҫӗр ҫирӗм пӗр арҫын тата пилӗкҫӗр аллӑ ҫичӗ хӗрарӑм. Ун чухне пилӗкҫӗр утмӑл виҫӗ ҫын чӑваш чӗлхине, тӑван чӗлхе, ҫӗр утмӑл пӗр ҫын иккӗмӗш чӗлхе тесе пӗлтернӗ. Икӗ пин те вуннӑмӗш ҫулхи юлашки ҫырав тӑрӑх вӗсенче тӑван чӗлхене хӗрӗх-ултӑ процент та ҫын пӗлет. Чӑваш чӗлхине пӗлекенсен шучӗ чакса пыни чӑн пысӑк инкек тесен те ытлашши пулмӗ. Анчах та инҫетре пурӑнакан тем тесен те чунпа тӑван ҫӗрпе ҫирӗппӗн ҫыхӑнса тӑрать. Паллах, ҫыннӑн пысӑк пуянлӑхӗ вӑл тӑван чӗлхе. Ҫавӑнпах та пуль пин те тӑхӑрҫӗр тӑхӑрӑннӑмӗш ҫулта пирӗн ентешсем чӑваш культурин пӗрлӗхне йӗркелеме шут тытнӑ. Пухӑва утмӑл икӗ ҫын килнӗ, вӗсем пӗрлӗхе никӗсленӗ, ертӳҫӗ пулма вара Герман Викторович Викторова суйланӑ. Вӑл инҫе шывсене ишекен карап капитанӗ пулнӑ. Чӑваш культурин пӗрлӗхӗ йӗркеленсен нумай вӑхӑт та иртмен Палан халӑх юрӑ ушкӑнӗ туса хунӑ, вырсарникун шкулӗ уҫнӑ. Пӗрлӗхӗн тӗп тӗллевӗсенчен пӗри вара, тӑван чӗлхене упраса хӑварасси, ҫамрӑк ӑрӑва йӑх-тымарсем хӑшҫӗр сӗткенӗпе ӳссе ҫитнине тата чӑваш халӑх культурипе паллаштарасси пулса тӑнӑ. Герман Викторов, Михаил Башкиров, Виссарион Каргин, Иван Краснов, Альверист Антонов, Альбина Антонова, Раиса Петрова, Виталий Митрофанов, Виталий Тихонов, Елизавета Логинова, Зоя Русова, Светлана Сычугова, Иулита Пономаренко, Ирина Голубева, Ольга Абал кӑсем ҫине ҫинчен паллах аса илсе хӑвармалла кӑсем чӑн пирвайхисем Эстонири чӑваш культура ушкӑнне пуҫарса яракансем пӗрремӗш ертӳҫӗ Герман Викторов пӗрлӗхе вунӑ ҫула яхӑн ертсе пынӑ ӑна аталантарма нумай вӑй хунӑ. Пинте тӑхрӑшӑр тӑхрӑн улттӑмӗш, пинте тӑхрӑшӑр тӑхрӑн ҫиччӗмӗш ҫулсенче вара ертӳҫӗ пулса Ирина Голубева тӑрӑшнӑ. Пинте тӑхрӑшӑр тӑхрӑн ҫиччӗмӗш ҫултан икӗ пинте пӗрремӗш ҫулччен коллег Герман Викторов ӗҫленӗ. Ҫав вӑхӑтра вара Ираида Захарова ушкӑн ертӳҫи ҫумӗ пулса тӑнӑ. Икӗ пинте Пӗрремӗш ҫулта вара Ираида Захарована ертӳҫӗ пулма шанса панӑ. Ку вырӑнта икӗ пин те тӑхӑрмӗш ҫулчченех вӑл вӑй хунӑ. Хальхи вӑхӑтра пӗрлӗхе Галина Рыбалка ертсе пырать. Ҫулран ҫул ушкӑн Таллинра ертсе пыракан концертсене, пулӑмсене анлӑн хутшӑннӑ кӑна мар, тӑван енпе ҫирӗп ҫыхӑну пуҫламӑш ҫулсенчех тытса тӑнӑ. Ҫавна пулах ӗнтӗ тӑхӑрӑннӑмӗш ҫулсенче пуҫламӑшӗнче Таллина Светлана Асамат, Раиса Сарпи, Виталий Адюков, уяв ушкӑн килсе кайнӑ, Мария Симакова тата Праски Витти ӳнерҫӗсем хӑйсен пултарулӑхӗпе савӑнтарнӑ. Сӑмах мая каласан, Мария Васильевна Симакова палан ушкӑн валли кӗпесем тӗрлесе панӑ. Халь те ҫакӑ йӑла пурнӑҫланса пырать. Палан ушкӑн кашни ҫул авалхи Таллин кунӗсенче, юлашки ҫулсенче этно-ярмаркӑра та чӑваш культурипе паллаштарма тӑрӑшать. 2005 ҫултан Нарвӑри чӑвашсем те ушкӑн йӗркелеме шут тытрӗҫ. Вӗсем ун чухне ахаль те хӑйсем хушшинче тӑвансем пекех пурӑнатчӗҫ. Нарвӑ чӑвашӗсем Нарспи ятлӑ культура пӗрлӗх йӗркелерӗҫ. Вӗсем хӑвӑрт тӗрекленсе ҫитсе чӑваш халӑх йӑла-йӗркине илӗртӳллӗн кӑтартма пуҫларӗҫ. Ҫак ушкӑна пуҫарса янӑранпах Лидия Григорьевна Григорьева ҫирӗм ҫул ертсе пычӗ. Ун ҫумӗнче юрӑ-ташӑ енне аталантарса пыракан Галина Борисова пулчӗ. Паллах, ал ӗҫ

Пярну хулинчи Петр Егоров проекчӗпе тунӑ чиркӗвӗн икҫӗр хӗрӗх ҫулне халалласа почта марки кӑларчӗ. 2015 ҫулта вара Атӑлҫи Эстони вӗренӳ министерстви пулӑшнипе чӑвашсем ҫинчен каласа паракан кӗнеке кӑларса ӗлкӗрчӗ. 2012 ҫулта чӑваш культурипе паллаштаракан пӗчӗк музей уҫӑлчӗ. Кунта эпир чӑвашсен йӑли-йӗркипе тумӗпе паллаштаратпӑр. Эстонири музейсен пӗрлешӗвӗн пайӗ пулнӑ май музей ҫулсерен тӗнчери музейсен каҫӗсенче хутшӑнать. Атӑлҫи пӗрлешӳ хӑйӗн ӗҫӗсем ҫинчен интернетри социаллӑ майсемпе тата радиокӑларӑмсем урлӑ пӗлтерсе тӑрать. 2020 ҫулхи пуш уйӑхӗнче Эстонири чӑвашсен Таллинри культура ушкӑнӗ вӑтӑр пилӗк ҫул тултарчӗ. Нарвӑри чӑваш культура ушкӑнӗ ҫирӗм ҫул тулларнӑ хыҫҫӑн ӗҫлеме пӑрахрӗ. Эстония чӑвашӗсем инҫетри ентешсене хапӑл туса кӗтсе тӑраҫҫӗ. Сӑвӑҫсем, юрӑҫсем, артистсем, ал ӗҫ ӑстисем кунти уявсене йышлӑн килсе ҫӳреҫҫӗ. Концертсем тӗрлӗ мероприяти, тӗрлӗ пулӑм, чӑваш культурипе ҫыхӑннӑ ытти тӗлпулу Эстони чӑвашӗсен пурнӑҫӗпе тивӗҫлӗ шайра паллаштарать. Валентинӑпа Коста, Нина Муравьева, Тамара Селезнева, Елена Макарова, Ираида Шабак, Михаил Ялугин ҫак ӗҫре пӗрмаях хулӑх хастар та хутшӑнса илем курса тӑнӑ. Вӗсене питӗ пысӑк тав сӑмахӗ калас килет. Икӗ пин те пӗрремӗш ҫултан пуҫласа Эстонири чӑвашсен ӗҫ-хӗлне Таллинри радиоэфирта ҫутатасси йӗркеленсе кайрӗ. Вӑл ӑраскал

юбилей. С юбилеем ӑраскал. Халӗ эпир сирӗнпе сыв пулашасшӑн. Тепре тӗл пуличчен туссем, кукаларамах хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Ян сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова. Теперь мы с вами прощаемся до следующих встреч в эфире. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида Захарова.